bod mae'n siŵr ym Cymdeithas yr Iaith sydd wedi galw a wedi trefnu'r cyfarfod cyhoeddus yma yng Nghaernarfon fel rhan o gyfres o gyfarfodydd ar draws Cymru er mwyn i bobl ar y llawr gwlad cael y cyfle i leisio barn am yr elco iaith. Yym, un o'r problemau sydd wedi gwynebu'r Gymdeithas yn ystod y mis dwytha ma. Ydy o'n syniad ma o geisio esbonio yn union be ydy Bylco Iaith? Dwi ddim am gymeryd yn ganiataol felly bod pawb sydd yma heno yn gwybod yn union beth ydy Bylco Iaith. Felly ma angan ychydig bach o eglurhad, dwi'n teimlo. Yn dilyn y pwera newydd a rhyddwyd i'r Cynulliad yn ddiweddar, ma gan Llywodraeth Cymru yr hawl i fynd draw at Lywodraeth Brydain a gofyn am ganiatâd i ddeddfu mewn meysydd penodol. Y gymhariaeth orau, dwi'n teimlo, os fedrwch chi ddychmygu ysgrifennydd gwladol Cymru, Paul Murphy, efo bwced anferth llawn dŵr yn ei sgwr yn Llundain. Mae'r holl ddŵr yn cynrychioli holl bwerau deddfwriaethol a statudol Cymru. Mae gwleidyddion y Cynulliad wedyn yn gorfod mynd draw i Lundain efo cwpan bychan er mwyn bygeri am yr hawl i ddeddfu mewn meysydd penodol. Ac os ydi Paul Murphy yn hapus, wel, mi ddaw gwleidyddion Cymru yn ôl â llawn cwpan bach o ddŵr i Fae Caerdydd. Mae Cymdeithas yr Iaith, wrth gwrs, a'r holl banelwyr dybiwn i, yn dadlau bod rhaid trosglwyddo'r bwced o ofal Paul Murphy i ofal y Cynulliad, a drwy hynny i ofal trigolion Cymru. Be sydd wedi digwydd efo Elco Iaith, felly, ydi bod Llywodraeth y Cynulliad wedi mynd draw efo cwpan i ofyn am ganiatâd i ddeddfu yn maes y Gymraeg. Yym, a ma' Paul Murphy wedi rhyw fath o lun o gytuno. Ond ma' Cymdeithas yr Iaith yn teimlo nad oedd, nad oedd y gwpan yn ddigon mawr o'r bellffordd. Hynny yw nad yw sgôp yr ILCO yn ddigon pellgyrhaeddol. Ond mi fydda eraill, wrth gwrs, yn dadlau, dwi'n siŵr, mai gwleidyddiaeth y posib sy'n bwysig, ac yn dweud gadewch i ni wneud beth sy'n bosib rŵan. Felly, dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed syniadau a barn y panelwyr a'r gynulleidfa hefyd. Felly gadewch i ni gychwyn efo Llywydlau Cymru, Mister Dafydd Iwan. Dwi ddweud mod i'n genedlaetholwr sy'n bod ynglŷn ag ymgyrchu dros yr iaith Gymraeg ers hanner can mlynedd. Ac yn ystod yr hanner can mlynedd 'na dwi wedi bod yn Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith am gyfnod. Dwi wedi ymweld â'r carchar unwaith i ddwy. Ac wrth gwrs dwi wedi bod yn gocyn hitiau Gymdeithas yr Iaith yn A bydd y gyn achos hefyd. Ydw i'n credu yn yr elco iaith? Nag ydw. Dwi ddim yn credu mewn elcos. Ydw i'n credu yn y cynulliad? Nag ydw. Achos dwi'n yn credu ddyle fod gyda ni gynulliad. Dwi'n credu ddyle fod gyda ni Senedd. Gwbl annibynnol ar San Steffan. Gwbl annibynnol. Dwi'n credu ddyle ni fod yn mynd i, i Lunden i ofyn caniatad i wneud dim. Dw i yn credu mewn Cymru annibynnol, system gyfreithiol annibynnol a Senedd gwbl annibynnol. Ond mi rydan ni lle rydan ni ac mi rydan ni yn gorfod cerdded y ffordd dwsgl, annifyr, anuniongyrchol gwmpasog yma tuag at annibyniaeth a tuag at hawliau llawn i'r iaith Gymraeg. Te, pe, pe bai chi yn argraffu yr elco iaith allan o wefan y Cynulliad, Mae yna brint coch yn dod ar ben pob tudalen, a dyma mae'n deutha chi, ar ben pob tudalen, Gwneir gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol, achos dyna ydi alcohol yn Gymraeg, yn Saesneg yn unig. Cyfieithiad i'r Gymraeg er gwybodaeth yw hwn, ac nid oes iddo rym cyfreithiol. 'Na fo, wel dy- dyna ni yn 'yn lle. Rhag ofn i ni redeg i ffwrdd efo'r syniad bod ganddo ni Gynulliad a bod yn fawr i'n Cymdeithas Treftadaeth. Y cwestiwn yw, be dan ni'n wneud efo'r elco 'ma, sydd ddim yn mynd digon bell, ond sydd yn gymaint ag y gallen ni fod wedi'i wasgu allan o'r glymblaid sydd yn bodoli yn Llywodraeth y Cynulliad ar hyn o bryd. Dyle fod yn mynd ymhellach? Wrth gwrs y dyle. Dwi wedi deud wrthoch chi. Dwi'n credu mewn Cymru annibynnol a dwi'n credu y dylai'r Gymraeg fod yn gwbl gyfartal ym mhob ystyr â'r Saesneg ag unrhyw iaith arall ac y dylen ni fod yn gwneud llawer iawn mwy o ymdrech i i gael y Gymraeg yn brif iaith mewn cyrff cyhoeddus ag arall. Dyna dw i wedi wneud ar hyd fy oes, yn y sector wirfoddol, yn y sector gyhoeddus ac yn y sector breifat. Gweithio, byw, bod drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyn ni wedi symud ymlaen. Mi fydde'r, mi fydde'r ddeddfwriaeth nesaf yma, os fydd cynnwys yr Elco'n cael ei throi'n ddeddfwriaeth, yn gam mawr ymlaen. Dim yn ddigon bell. Yr unig gyngor sy gynna i chi fel Cymdeithas yr Iaith, gwnewch gymaint o stŵr ag y medrwch chi i ofyn am fwy, i ddweud bod yr outcome yn annigonol ac i ofyn am Ddeddf Iaith llawer iawn gryfach. Dyna ddylech chi fod yn wneud, a dwi'n gobeithio mai dyna fyddwch chi yn gwneud. Achos credwch chi fi, mae yna bobl eraill sydd yn benderfynol o wanhau Mae'n helpu. Mae'n neis os ti'n gwneud deud hynny. A maen nhw'n benderfynol yn neud. Ond dwi'n gobeithio, os allwch chi sicrhau bod na ddigon o bobl yn deud dim yn mynd digon bell, bod eisiau'r sector breifat i gyd i mewn, dan Ddeddf Iaith, os allwch chi gael digon o bobl i ddeud hynna, ac os allwn ni fynnu bod ni'n dal yn tir ar hon, yna dwi'n gobeithio fydd yr ewyllys gwleidyddol ddim ddigon cry, yr ochr arall. i wanio hi ymhellach. Ond dwi'n amled mai be' fydd y gelynion yn ceisio ei wneud ydy dileu unrhyw ran o'r sector breifat yn llwyr, a jyst cyfyngio i'r cyrff gyhoeddus. Ac yn anffodus y dyddiau hyn, fel y gwyddo ni, mae'r mae'r mae'r cyrff gyhoeddus yna yn yn cael ei gwanio a'i lleihau yn yn yn yn yn raddol. Ond fel dwi'n dweud, Dwi'n gobeithio y gewch chi ymgyrch llwyddiannus a brwd ac yn fframychol dros gryfhau yr elco yma a thynnu'r sector breifat i gyd i mewn. Yn y cyfamser, mi fyddwn ni sydd yn gweithio o fewn y system i raddau yn gwneud ein gorau i ddal yn tir ac i gadw yr hyn sydd yma a heb i wanhau ei lastureiddio. Gorau gyd os bydd modd ychwanegu ato fo. Mae'n drist hefyd beth sy'n gallu digwydd o chi efo ni'r Cymry. Mae yna un enghraifft, dwi'n meddwl BT de, sy'n sy'n sy'n gorff sydd wedi gwneud llawer iawn dros y Gymraeg. A mae merch o'r ardal yma sydd uh, un o brif weiniaethiau BT yng Nghymru. Wedi gwneud llawer i godi statws y Gymraeg. ym Mwsanaeth BT. Ac eto, mae hi yn erbyn y ddeddfwriaeth yma ac yn dadlau bod angen rhoi'r pwyslais i gyd ar berswadio pobl i ddefnyddio'r Gymraeg yn hytrach na chael mwy o bobl i i, i, yn swyddogol i, i, i, i, i newid i polisi. Ond chymod, fedra i'n dilyn y rhesymau yna o gwbl. Ond mae'n drist bod uh, rhi, rhai sydd yn honni bod yn gefnogol i'r iaith yn, yn, yn, yn, yn dadle fel yna. Be dan ni eisiau wneud ydy dihangu, wrth gwrs, y cwmnïau sy'n rhoi'r cyfle, ond mae gynnon ni job o waith i wneud. Mae gynnon ni job o waith i wneud i berswadio pobl wedyn i ddefnyddio'r Gymraeg, defnyddio'r llinellau ffôn, defnyddio'r ffurflenni ac yn y blaen. Ond nid cwestiwn o ddewis rhwng deddf neu ewyllys y bobl ydy hon, ag e. Rhaid i chi gael y ddau. Ac mae'r ddau'n dylanwadu ar ei gilydd. Mae deddf yn gallu newid ewyllys y bobl, a mae ewyllys y bobl yn gallu newid y diwydiant.